X'jikxef dan il-fuljett fuq l-attività ta' Vassalli fi Franza? Jikxef illi Vassalli kien ikabbar il-qoton hemmhekk, li kien meqjus b'awtorità tant illi kien jikteb il-kotba lill-bdiewa fuq l-esperimenti li kien jagħmel hu. Ngħidu aħna il-qoton meta l-aħjar li tiżirgħu. Jikxef ukoll. Kien ilu għaddej bl-esperimenti fil-fatt. Ekku fil-fatt jgħid eh, f'dak il-ktejjeb illi meta kien għadu jistudja l-arbi Ruma, qegħdin nitkellmu ġir madwar 10 snin 15-il sena qabel, kien diġà qed ikabbar il-qoton għalkemm fuq skala iżgħar. U allura nistgħu nobsru kif kien irnexxielu waħdu waħdu, waqt li qed jistudja l-Għarbi, jippubblika l-Grammatika u d-Dizzjunarju tal-Malti, għaliex kien jagħmel dan ix-xogħol barrani. Li għandu interessanti ma' dan il-ktejjeb tal-qoton illi huwa miktub bil-Franċiż għaliex inkiteb Għall-bdiewa Franċiżi, Vassalli kien maħtur bħala l-aġent tal-kultivazzjoni tal-qoton, kien ħatru Napoljun stess, u ma kienx, fil-fatt, l-uniku ktejjeb ta' Vassalli fuq il-qoton.
Fil-fatt, minn ittra oħra li kiteb fl-1820, apparti li jistqarr is-sitwazzjoni fqira li nsab fiha, jagħmel referenza għal ktieb ieħor fuq il-kultivazzjoni tal-qoton. Kemm taħseb li l-esperjenza fit-tkabbir tal-qoton għenet lil Vassalli biex japprezza s-sehem li l-ilsien nazzjonali għandu fl-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiż u fl-iżvilupp personali? Eħe, għenitu din l-esperjenza lil Vassalli. Nafu li għenitu għaliex ftit xhur qabel ma miet, Kiteb silta verament sabiħa jisimha Stedina li kienet stedina lill-Maltin għat-tagħlim tal-qari u l-kitba u fiha jgħid li kull fejn żort ħdax-il sena fl-Italja u dsatax-il sena f'wisq artijiet oħra, kien qiegħed jgħid għall-Franza u għall-Korsika, jgħid kullimkien rajthom jafu jiktbu u jaqraw b'ilsienhom. Jelenkon fil-fatt jsemmi ħaddemin, bdiewa. Hekk hu.
Jgħid rajthom fil-meħliet, fir-rbuwa, jiġifieri plural ta' raba', fil-knejjes. U jiena hekk nimmaġina lil Vassalli, dan illi kiteb żewġ kotba, wieħed ktejjeb verament qasir imma mbagħad l-ieħor 55 faċċata, li tiegħu rebaħ premju. u li qed jirnexxielu jikkomunika mal-bdiewa b'ilsienhom u għax qed ikellimhom b'ilsienhom qegħdin jifhmu dak li qed jgħidilhom. U allura l-għelieqi tagħhom qegħdin jagħtu iktar frott. Qed ikabbru iktar qoton. Qed idaħħlu aktar flus. Ara mela inti taqra xi ħaġa b'ilsienek, tifhimha u dik iddawwarha vantaġġ għalik. Normali din. U din għad żgur li għenitu lil Vassalli biex jissaħħaħ fil-fehma tiegħu illi jekk xi ħadd irid il-ġid lill-bdiewa Maltin, Irid ikellimhom b'ilsienhom. Irid jiktbilhom il-kotba b'ilsienhom. Issa jekk huma ma jafux jaqraw, iridu jitgħallmu jaqraw. U kif se jitgħallmu? Billi jmorru skola li fihom jitgħallmu kollox bil-Malti. Il-ħolma ta' Vassalli. Jiġifieri dawn iż-żewġ kotba tal-qoton jillustraw din dan il-pjan ta' Vassalli. Għadek kif semmejt il-ktba Stedina li bażikament hija ġabra tal-fehmiet ta' Vassalli fuq it-tagħlim ta' lsienna. Tkompli żżid x'jinkludu dawn il-fehmiet u taħseb li l-esperjenza tiegħu tkompli tiddetermina dawn l-istess fehmiet?
Stedina hija ġabra ta' kulma kiteb qabel. Issa jiena ma nafx jekk kienx konxju li qed jagħmel hekk. Imma jekk ikollok taqra, issib illi kull sentenza li kiteb il-Malti, xi darba kien qalha bit-Taljan, fid-dizzjunarju, fid-daħla tiegħu, jew inkella bil-Latin, fid-daħla tal-grammatika. Kollox. Jekk ma kienx irrepetiha, għax kien qed jitkellem fuqu personali. Fil-fatt, hija Silta sabiħa ħafna għaliex qed jitkellem ġieli fuq l-esperjenzi tiegħu nnifsu. Per eżempju meta joqgħod jgħidlek kemm għex barra u li qatt ma sema' lin-nies ta' madwaru barra minn Malta jitkellmu ma' wliedhom b'ilsien ieħor ħlief b'ilsien art twelidhom. Jgħid, Hawnhekk biss ma smajtx dana.